Previously on Rwendo the Journey. God knows landirani. Nicholas Zakaria ndibaba mazano. Mwana wangu terera mazano andinokupa pachinaka usandishore maalbums atakaita takaita 11 mafanzi ekiama boy ndinoti keep your fingers closed Praise Edmond kuda kwashe masarauri. Ma teams andakakwanisa kupromotisa kubva mune imwe stage aine imwe stage. Devson Chemicals. Devson Chemicals ndi ndakaitanga from scratch. Eh, ndichitanga nawo nechikoro. Same year ndakaitanga iyoyo ndakakwanisa kuipromotisa kubva mudivision 2 ichipinda mudivision 1. Team iyoyo ndi ndakaitanga from scratch yabva yangopinda mud1. Yada FC ndakaitanga zvakare from scratch ndichiitanga nemasha same year iyoyo eh, 2016 ndakabva ndakuipromotesa kupinda mudivision kupinda mupremier league same year from scratch then bymo bymo ndakaitora kubva division 2 that was 1998 ndikaipromotesa same year iyoyo ndakaitora kubva yapinda mudivision 1 division 1 ndikazikwanisa kuipinza mupremier league ichibva yapinda mupremier league then ndandazocokera kubymo 2003 bva ndazoipromotesa 2004 kuti ipinde mupremier league

ndikadzidza kukaribha ikoko grade one kusvika grade two then ndava ndazouya kuno kuharare ndava mugrade three ini ndakatanga kukocha bhora ndiri form two nekuti ini ndichikura ndaingoshuvirawo kuti ah, ndoda ndizobudawo munewspaper mutv paredhiyo sana vangu vanoti handikakocha bhora ndokwanisa kase kwachiva zvandiri kuda izvo zvekuti ndive ndive ndichibudawo patv nemuradio nemimwe newspaper saka 1987 nditanga kukocha kwakuine mudhara aigara kumaraini ainzi kocha ainzi nevagombera saka mudhara aingoti achingopfuurawo achienda kubasa aingondiona ndichingotrina twafana kunzi aingowanza twafana ndabva kuchikoro chitrina twafana trina twafana saka nerimwe gore varongo vavo context hours vakazongoti atofoma ah, chii majuniors bcause vanga ri team yanga iri muvision one Con Textiles neGarden Textiles dzave muzvizha manzisi vangoda kufomawo majuniors saka nevagombera paangonzi da kufoma majuniors aangofunga waini kuti ano kune mfana uya uya andomboona achitraina apfana achionganzi apfana akabva uya abva anda approach kati hakwasa kweti kwanzi kuda kutangwa majuniors saka iwo ndikokuona uchigara uchiunganidza chi uchitraina apfana apana vachiita sei saka ndovati mese muyewo nevafana vako chichi saka ndokuenda kwatakaita ku kucontext house kuya kuya bva ndatanga ndichikocha maanda 14 nemaanda 12

ndaze ndasara ndahwanda kukocha majuniors edarenti aya ndiri one kubvira under 13 15 17 19 ndaikocha ndiri one ipapo then bva ndazodipapo ndakazoenda ndakukwanisa kukomuniketa nagrabos takuonana nawisilo grabos ndakumutraina afana ndichimupa afana ndichimboenda naafana kwaari ye achina waono achiona kuti kakodzero tamba mupremier league ndevapi chichi sa ndotime yakazotora nashingi nana eliot nana musa akatora vangu wanda wanda then 1997 97 ndopandakazvitorwa naloyd chigoe aikocha sporting lions time iyoyo achinditi hada kuti yozondibatsira chi kusporting lions yanga division one then vatakocha sporting lions 97 iyayi then 98 ndichizobva kusporting lions ndanaenda kubymo bymo yanga division two time iyoyo e, ndikaikocha bymo division two 98 iyoyo vayapromotwa kupinda mudivision 1 eh, ndikakocha division 199 2000 ndava ndazobva vana maenda kumodzoni modzoni yanga iri timu yekumaraini yanga iri yecontext house icontext house yakazenge yachinja yakunzi modzoni vaida vaifighta relegation saka vangu ndaaproach vakati anoti ah, tiri kufighta relegation tiri kuti tisurvive tataona kuti ndiwo akakodzera kuti ungaite kuti tikwanisa kuita sekusurvive then mandasiya kubaya mobva ndaenda kumodzoni kuya kuya mandaikocha 2000 half yeseason kubva pamid season ya 2000 kubva yasurvive or relegation zvesho then 2001 kwazoita businessman wekuchitungwiza ainzi elisha kuziva mushapaidzi anga arwe davison chemicals akazenge aisponsor tournament yezvikoro muchitungwiza saka angonakidzwawo pakataba mafinals nebhora racho vangoti andofanira ah, kufoma yangu timu yevana yechikoro then papaina ticha ainzi misi njengwa dzisa pasekretary haindiziva po ndaimbe nachimunhu vabatsira ndivakocha ipapo saka ndiakabva angoudza mdhara mm, mushapaidzo yakuti ano ah, e, kana muda kuti timu yenyu ifome timu zveshuwa ichinyatsonhika pana kochi wandoziva then mr jengoya ndovakabva vayabva vataura neni paya paya vanangopiwa mabetter offers ikoko kudevison chemicals kwabva ndaenda ikoko then vataistata takaistata from scratch ye 2001 vataistata from scratch vatakujoina division 2 time iyoyo vatangopromotwa same year kupinda mudivision 1 vataikocha division 1 one season that was 2002 in 2003 baimo vabva ndadzokera futi kubaimo yabva ndaapproacha again vandadzokera kubaimo 2003 2004 vataita marunners up 2003 pakapinda paponopa masvingo united tikazoperera maplayoffs takazodyiwa nequeke cables ndiyo akazopinda maplayoffs then 2004 ndiine baimo kudaro ndakazokwanisa kuti pinde mupremier league patapinda mupremier league 2005 time iyoyo ndipo takazitengawo ana gift muzadzi francis chandida James Matola vari 3 kubva kuDynamos. Ndizvishuwa time iyoyo vakati booster 2005 iyo takakwanisa kumira tiri muPremier League tiri kuBayern ikoko. Time iyoyo nanda assistant coach wa Max Malume Moyo kuBayern ikoko. Boss takamheta pinda muPremier League before eh ma officials eBayern vakati anochise zvimapinda imi makadaro. Atidza kutsvagira imwe coach, atidza kutsvagira ma players. Ingonomira imi makadaro. ende sure time iyoyo takatadzawo kumira zvizvo takangopinda one season vatareregerwa vatadzoka then patakazopinda 2004 vakataurawo vati hai maona kumana papai takambopa ichance tikadai tikadai tikadai ende suti takazvinzwisawo zveshuwa chance takambopuwawo tikatadza kuita se kumira mupremier league then patakabva tatorwa max malume moyo kubva ita head coach ende andina the late vusa mulilo ndianga ari assistant coach wangu kubva tiri division two kusvika tapindawo mupremier league saka tazoita kushanda tiri two ini nabvusa mulilo tiri maassistant coach namax malume moyo 2005 apapo takakwanisa kumirawo because tata ana coach anga ane experience max malome anga ane experience plus tatatorawo maplayers anga ane experience wakomana three akuti francis chandida gift muzadzi najames matora takakwanisa kumira ipapo tikaseva ipo then 2006 vadabva kubaimoko vadaenda kune yainzi winsa fc yanga iri yekuruwa yanga division one

then 2010 2010 bva ndambosiyawo zvecoaching bva ndamhenda kusouth africa ndagara south africa zve about three years ndagara three years kusouth africa takazodzoka kuno kuti akazodezi kuona prophet magaya olota magaya prophet olota magaya opa vakatanga kungoitawo zvebhora ndini coach akabva angoclikawo muzedza kuti anokwamhiri kuina coach kutungisa kuti ndiyemu ainzi kuda kwacho masaraurisa handiye ah, coach wangu ndikakwanisa kuti ndideze ndidzoke kubhora ende zvava ipapo prophet magaya ndovakazondidzora kubhora kuti ndidzoke kubhora bcause zvebhora nandasiya zvanga ndasviba mwana sani angoti sezvo ndadedzwa nemunhu wamwari munhu wamwari ane chiono ane rimwe ziso rinoona kudarika isusu ndangoti ha ah, mwari mandibvira nepi ikandigamuchira nemaoko maviri ndokudzoka kwandakaita mucoaching yebhora mandadzoka 2014 2014 ndadzoka prophet magaya ipapo vaisponsa yainzi yad yainzi ganas yanga iri yakathlet chitima saka time iyoyo yanga yakunzi yada gunners bcause prophet magaya ndo vanga vasponsa vakusponsa ivavo saka ndakakwanisa kukochawo team iyoyo 2014 e, tikazopererawo tiri pamarunners pa apa pakapromotwa pakapinda flame liri pakapinda flame liri e, 2014 iyoyo then 2015 tikakocha pakazouya darrington dodo darrington dodo amuzukuru wangu paukama ndiye akazouya abva aita head coach kuyada ghana square ndikaita assistant coach tikashanda tese 2015 zvakanaka tiri kuyada ghana square then pakaperawo season ya 2015 profet vakabva vasiyawo zvebhora kuyada ghana square vakabva vati hano ah, inichi hazvebhora ndaakumbomirawo basa raita se randowandira sezvo munoziva kuti munhu anowandirwa munhu wevanhu basa randowandira saka inda angu kuti semunhu uh, ndiye anga andidzora mubhora ndovanga andidzora mubhora kati asi zvemunhu wamwari imi sezvomati mamira zvebhora ini niwafuri zvebhora ndaita se ndasiya hamunga mundishayirawo zvekuita munongondipawo rimwe basa bcause ndima angandidzora mubhora ini andasiya bhora saka imi munongondipawo kana rimwe basa rekuti ndiita hamunga mundishayira munazvo zvakawanda eh, profeta wakanditi asaka ah, kochi muri serious ndikati handitore serious munhu wamwari wakanditi anokaziva ah, chitima titudachi makocha angu ese ndiri kuada angu yakadaro ndikati ano munhu wamwari imi ndimi akandidzorai ndongomira nemi hama monditsvagirawo zvekuita iko kungava kuchechi kungava kuhotera kupi zvichero zvekuita zvamune mangonditsvagirawo and the prophet vakati hauraiti kochi sezvo madaro chi tichangoona toitawo sei saka ndikufuna kwamwa wako netimu yasikana yainzi yada queens ndo yanga yasara iriko yega iyoyo prophet vakawanda asaka kochi chingopota yamuchiyambita sei muchitrena zvenyu asikana muchitrena asikana mari ine ichikupai vandaenda ndinotrena asikana ndimara trena asikana ndichitrena asikana ndichitrena asikana Prophet ndofunga vakazongobatikanawo nezvandaita kuti ndikochatirana vasikana vabva vandideedza vandaenda kuprayer mountain vanga vari kuprayer mountain vabva vanditi akochi kana makuenda vabva mufana kuprayer mountain vandaenda kuprayer mountain vandasvika prayer mountain vabva ndavaona vabva vanditi akochi ndafunga kuti ndikutangirei team vo ndaona kuti haa mune chido zveshuwa satotanga tiri mudivision ani ipapo pa time manje time yange yafamba zvekuti maleague anga aunza anga kwasara about two weeks tatange ndikavati ah mna mwari kutangira mu division 1 izvo pasina time satitsvagire division 2 at least tikatangira mu division 2 zviri nani tokotamba mu division 2 tozongotsvaga promotion next year but aora tikocha hazvina kuipa then avatitsvagira french ase division 2 that was 2016 vatsvaga furniture said gentu iyayo but tatanga team team takatoitanga nemaasha tatanga team yedu tine maasha ekuchechi maplayers omamwe achiuya tichitsvaga one one one one brian mapfumo ndiye akatanga kuuya bcause brian mapfumo anga agara achingoendawo achinamata kuchechi kuphd brian mapfumo abva auya ndandina eliot matsika ndiye anga ari assistant coach wangu time iyoyo iyi brian mapfumo abva abva tatanga kutanga trainer trainer trainer trainer ndopakazoyafanana lirway mavhunga vaiwa kumatrails vapinda paya paya then takatamba mudivision two takatamba about five games mudivision two tatahwina zita ravo sevelog pane anonzi tedius machawira anga ari administrator weeastern region division one vandifonera kana akochi ndakamazoprofeta vava kuita zvebhora kune frenchasi kuno yemwe timu yainzi ruwa ruwa ganas kune frenchasi iriko taaina profeta atenge frenchasi iya sa ndakambotya ndikati ane ah, time yacho yatiri tape division one ah, zvinoona kutiomera abva aramba achindipuresa mudhara wavo abva ndaudza profeti ndimunhu wamwari vatombotaura kuti ah, ko chitivision wani munoimira here kuti asamani pane zita rangu panapa e amuzosvibisa zita rangu here kana hano munhu wamwari kuti asi tinomira e zvatinongoita kuti ndokwanisa kupromisai ndechekuti this season ya 2016 iyo tichangoita kuti fight relegation tisarelegatwe but 2017 ndokukwanisa kupromisai kuti tokwanisa kupromotwa kupinda mupremier league team ndeye promoted akochi ah, mune shuwa ndikati handine shuwa munhu wamwari vatatanga first game tiri pahome negutu tatairova 5 1 tatina second game taenda away tawina 3 1 ipapo takaitambira team yange team yatakatengera fana chasenge yatori kuzasi ina about 3 points eh, tikatamba ah, tikaonawo zvishoa takaita about 22 games and beaten tabva kutenga franchise tona tatuya kutokondesa for championship pepe nebuffaloes tatodaidai nebuffaloes pepe amunhu ese atochinja focus akutongo taudawo promotion tauda promotion hazviregation hazirasi taseva tauda promotion pepe atasonana nebuffaloes iyaya totamba totamba totamba saka idaitawo advantage yekuti sezvo yanga iri team yaprofet eh, profet yakwanisa kuona zvimwe zvinhu zviri pamberi eh, maererano nemagames ataitamba takochi ah, muriona game renyu richazodai tichadai so like for example pane game ratakatamba nemwenezana eh, profeta vanga vanitaurira vatotaura kuti acoach muri kuona league yenyu imogona zvohwina negoal difference saka mukatowanikidza team ufanira kuti mufanira kutogoisa season yanga itori pakati chaipo chaipo papo vaitaura izvozvo but inini semunhu wandaiziva manje bcause profeta magaya hamunhu andainyazoziva bvira vachikura vari mufana chichii bcause vasati vatomboprofita vanozvinhu zvekuti vaigona kungotaurawo zvimwe zvinhu but ndaitongovateerera but vanga vatori mufana kwandiri by far but ndaingovateerera maybe ndimwari waingoita kuti ndiite sei ndivateerere because vaiziva zviri pavari nezvazvaitika kwavari pamberi saka ndaingovateererawo zvavaingondiudza paipai saka ndaitoziva kuti zvavanondiudza ini zvinoita sei zvinotoitika saka tadaro pane game ratakawina takawina game iroro five zvoti masapoters akatoshamisika ndichitopengera vafana isitawina five but ikochi anopengera zvaanopengera vafana because game iroti atine machanzi yoti aikwanisa kuwina kana ten but indaipengera vafana nyaya ndaiziva zvanandaudzwa nani nemunhu wamwari kuti aligi yenyu mwana zvihwina nemagoals sandaida magoals akawanda sezvo season ichiperawo zveshuwa 2016 takakwanisa kupromba kupinda mupremier league through magoals takazoenda takazosiya bhafalos neabo kuti three goals kuti pinde papa satipara takaudza afana maiti amuri kuona chii munhu wamwari akanga andiudza kuti so so kuti mfanozoenda nemagoals ndazoi ndaipengera afana ivangu vavana fana zvotivo vacho futi vakatokuti andivuka kochakuda kochakupenga but ninyaya yekuti ndaingozivawo munhu munhu andiri kushanda ndiri under iye ndaiziva kuti zvinhu zvaanenge anditora zvada zvinoona kuitika even tapinda mupremier league tapinda mupremier league tiri kuyadha iwowo 2017 vaigona kutonditaurira kutondibvunza ko chibhora muri kuona sei ndivatsanangura tichienda kana kwawebla vakambotiita chinoda mane chicken ini vatoti ko chicken ini mazuva avo yaipisa vatoti ah, ukoko muda kutamba sei bhora saisu semacoach taitoko ipapo tatana thomas vizive ndiye anga ari head coach time iyoyo indiri assistant wake natemba sibanda ari gokipa scoach time iyoyo vatoti amacoach ah, muri kuona sei chisatawirirana semacoach naruzive kuti anovari tonotamba chi tombotanga kuvhara face tonotamba block tonovhara bcause chicken ini ndikuya tikada kungotamba bhora rimwe retoona rowa dzakawanda but sure profet vakatibvunza vakatigarisa pasi vakatibvunza makonyi ndoba tikavataurira mafom system yedu yataita mutambo tovatamba chiblock timbovavhara vanhu ava bcause matambiro ata chicken tikada kutamba ona akaka bulawayo zvinogona kubenda but ivo vakatibvunza mubvunzo wani kuti ah, but orit muda unovhara imimi ko ngatitii magoiswa pafirst minute Eh munozviita sei makuziva first minute. Imuri muda unovhara. First minute makuizwa. Kana hati kakuizwa mna mwari takutochinja takutoataka. Obva wangosika wati wo. Oh. But zvishuwa tienda kublawa zvishuwa tienda mane chicken ini. Eh ubedaya tarumba wakuizwa first minute. Bwana wapasenda kakuizwa. saka ini ndanda kutoziva kuti ano munhu wamwari pano pambotanga vachiprofita but vachitanga kutaura nyaya bcause like ipapa vakatoti paprofesi yekuti munogoiswa first minute but isi munhu kuti tataa kumuziva aima tataa kumuziva saka ndo zvimwe zvandaitemba zvokuti even mukataza tiri mudivision one pane mambo andaitaura kana munewspaper kana kana muradio toti hai game iri torwina bcause nechitotemba zvana ndaudzwa nani nemunhu wamwari bcause munhu wandaitemba nechitoziva kuti anointing yacho naha zvavanenge vataura ndo zvinoita se ndo zvinotoitika kana tichinge tangoteedzera chete saka takakocha kuyadhawo eh, kusvika 2018 2018 ndopandakazokusiyawo kuyadha ndopakazoyawo eh, genesis mangombe 2019 ana assistant kucha anoona nabhura isiwo technical yedu team yedu yanga yaita se yanga yabvawo yekuti thomas ruzive inini natemba chibanda tatabvawo ndomashandira takada kuyadha saka kubvawo ipapo ndabva kuyadha 2018 handina kwandakazombokucha ndakango yapa vana ndiri mudzimai imwe chete nevana four one boy nethree girls first born yangu chimbarasha masarira akatomboda kutamba bhora ari kuprimary aitotamba kuprimary so grade seven grade seven ndiye akaita captain wechitungwiza select yakatamba ikahwina trophy yebakers in saka munhu akaitotarisira kuti haachatambawo bhora sezvo enda akatanzi atamba kusvika top flight but enda atarisira kuti achatamba kusvika top flight but pandakamboenda kusouth africa ndinogara south africa for three years iye ndakamusiya ari kuno ndotime yaakabva aregera bhora iyo bcause ini handisiri kuno ndopakabva aregera bhora akapinda mune zvekuimba zvemadance walls saka azinge akuimba najunior spraga ndiye waanga akuimba naye saima ndakazodzokawo kubva kusouth africa ndakasvikawo anga asiya bhora ndakaboda kutraya kuda kuti ndimbotraya kumudzora dzora kuti ave kubhora tatombotaura naprofeti tikatombopinda mukembi papreseason ya2014 tatombopinda naye mukembi chida kuti ndiyatraya kumudzora dzora tanga tambe bhora but iye haa zvebhora zvakatobuda maari munhu anga akutoita zvekuimba achiimba najunior sprag ya second born pana panashe masaraure eh, ndiye second born third born vana ruva rashe masaraure then last born fourth and last born pana tashainashe masaraure ane three years vari zvino izvi ya mufamily medu tatiri four boys tese tatamba bhora e, tese tiri four tese tatiri magoalkeepers tese tiri four ndi tese tatamba futi mukati e, but tine mukoma one ainzi edward disco masarora ndiye one akazokwanisa kubudira kutamba bhora mutop flight league akakwanisa kutamba mupsl e, time iyo yanga chini super league akatambira black aces yaitamba defensive link haigona chaiyo zvinonga vanomuziva vanenge vazoziva ive ndinga kubvunza mukoma robson sharuko wakatombonyora nezvake aitamba defensive link and eh, aikanda long throw in time yacho yaitamba zvoti akwanisa kukanda throw in ubva pacenter line paipa yaisvika mubox throw in eh, ndiye akakwanisa kuzotamba patop flight but vamwe three three hatinasi kwanisa kuzotamba patop flight but kutamba zvedu bhora taitamba tese three three ini ndonzi edwin masara vazhinji vaindiziva nekuti tisco eh, ndakatambira chikwata cheblakesis mochita nana mugeri eh, kochi kudava mufana wangu ndiyo chitatu kubva pandiri asi achikura kudaro taingoona kuti chipo chekukocha chirimo sezvo ari munhu wandaifamba naye ari achitakura bhegi rangu chichienda kunana gwanzira kuti ndiye wandaifamba naye saka vakazongonzi parudiwa coaching clinic ye 1990 ndobva ndamuti enda unoita coaching clinic ye ndobva aitira navanelson matongorera nyaya iyo iri dzimbo yangu ndaifana kuenda kwandadai ine mufana anenge ane chipo checoaching ndobva ndamuti chienda iwewe ndokuenda kwaakaita saka akazokochawo matimu akafanana nana baimo ichipinda mupremier ndiye aive nayo abva nayo kumabhuza kusvika yapinda mupremier dead game ichizochinja kuenda kushooting stars ndiye akaipinza muhani nekudaro nana ags ana modzoni haakoita dzakawanda dzingodzipromotesa svika azoyadha tazotorwa neyadha ndokuipromotesa kuenda premier saka ndinoona kuti munhu ane chipo chiri maari chekuti akangoberekwa ainacho kana takati iyenga achitobva tamupa nguva yekuti achiita basa iroro bhora ndakatamba kubva kumajuniors ndaitamba kubva kumajuniors edarent ndikabatawo nandiri golkeeper ndikabata kumareserve edarent e, zvotime ende tobata kumareserve e, time yacho e, gift muzadzi yakatomboita sub wangu patime iyoyo ndichibata kumareserve but izvozvo kana kuzvidza munhu nezvezvo akwanisa kuzvibelieve bcause gift muzadzi akazobata kueurope akabata munational team akabata kudiramos but e, e, but i think kuti mwari mwari ndomwe vanonga nechinangwa chemunhu mwari vanonga vachiziva munhu kuti uyu munhu Iye achararama kusvika apa career yake ichafamba kusvika apa it's quite unfortunate kuti ini handazwa so kutamba hangu mupremier league but patime yangu yandaitamba rimwana ndiri hana ndiri good goalkeeper ndakabatira reserve darenti yananomeni mapeza hana alois bunjira ndichibatira reserve yawo eh, zvoti pato neimwe time yekuti eh, ana nome eh, lloyd chitembo alois bunjira stuart murisa time yaitamba kucaps 1996 ndinandiri goalkeeper wemamanigame achichakavakusena ichobata mamanigame pane time yavakanombondinga richada kudai mboya mboba mboya kukeps umbotira mboya kukeps umbotira pandofunga inga nyaya yekuti pamwe hana ndonga taitya hana ndiyo yakatikosa but otherwise dai pasina nyaya yehana pamwe dai takatotambo top flight but level yandakatamba ndikagumira hangu idivision one nereserve yepremier league maqualifications akaitawo malevels edee muno mulevel one svikawo level four eh, grassroots ndiyo takatanga nayo tikaitawo grassroots kafu takazoitawo c neb ndo yatakagumirawo a hatina kuitawo time yacho yaitwa kafu a time yacho hatazokwanisa kuenda neplus time yacho yakaitwa iyoyo ndo time yekuti team yanga iri paresi saka vanga kuti makochi toenda futi tese kunoita kochi tosiya team isina munhu zvaa zvisingaite because taida futi kuti team itese iwane promotion because promotion taingowana kahwani ipapo but makosi taikwanisa kuzoenda mamwe anenge achiita se anenge achiuya saka akazongoti tatata no ngatimboshandirechi team then mamwe akazouyawo pamberi apo tozvienda isi takwanisa kuachiva neteam ya pane hapane zvakamhee zvaitikawo zve pane zvatanga chimbofokasawo nazvo but pari zvinezvi ndikakwanisa kuwanawo team haa

e, madhodha sibindi akazoregerawo zvake bhora kuuk zvinezvi but mupana mwaigona bhora zvisingaiti ana charles maguraushe akasitambira masvingo united atambira national team under 20 ana joseph chimombe ana prince mbara ana evens chinyama vese maplayers atakakocha bhora vese ava even neparadza yanyadembera anga nemukoma wakaigona bhora zvekuti ainzi nicolas nyadembera nickname yakainzi sanjembufunga vamwana omuziva vazhinji e, ndikazokocha ndakazwa chaseke to high 1995 yakanetsa tanorova churchill pa pachurchill apa churchill ine maplayers atotamba mupremier league ana george mbwando ana patrick mandija ana mushanga zhipi vanga vakawandisa but isusu tatorera vafanhamo vasingagoni but ndakwanisa kukocha ndakwanisa kuhwina game iroro through eliot matsika naye mfana madhota sibindi namuzondi wagonesi ndo maplayers andainyanya kutemba chaichaiwapo yeah. but pane vakazokwanisa kumwenda vanotamba wekueurope pana shingika wandera eliot matsika akaenda akanotamba kufunga ndo vakaenda vakanotamba iwawo but mupremier league vakawandisa vakatamba eh, kocha eh, chris samakwere tadava mukocha kubva division two kusvika apinda mupremier league kingston carter kingston carter takamukocha kubayemo kubva division two ichinzi zebra kings zvikapinda mupremier league zvakazonditamba kukaiza chiefs eh, ndovamwe vacho vandakakwanisa kunge ndichishanda navo time iyoyo vakawandisa maplayers anazoti handikatombokwanisa kuvapedza vakawandisa sana momoyo eh, ana ana collins wembe mamidfielders vakawandisa maplayers andakakwanisa kushanda navo naliroy mavhunga liroy mavhunga takamutora ari mupfana aine 16 years but liroy mavhunga woprofet ndokakasa kumuscouta pataita matrials ndokakasa kumutora dama kuchimukusiya kamupfana time iyo yanga ari kamupfana kadika achiyema ingoita zvekuchema chema but sanambotaura zva kusenza naprofet ringe neadvantage vane rimwe ziso ratinge ravainaro rakasiyana nezvo vakakwanisa kuona future vati kwemakochi mukusiya kamupfana akasei ndomatora raralirwo emavhunga but mukatarisa izvinezvi ndizvomaisona zvakuti munhu wamwari vakaona kuratidza izvi zvatamba kunational team atamba caps united saka ndoimwe advantage yaunenge uinayo kana uchishanda uchishanda naprofet vanokwanisa kukuudza zviri pamberi vange vachiona zvatee tisingaone isusu ya pamagames atakatamba pagame randoti hatikanganwe igame rakatamba by movies as one commando 1998 eh, yanga lower division zvayo but game iroro handinakakangaa ndo best game pacoaching career yangu yese because game iroro ndo ranga riri decider rekuti team iri kupromotwa kuenda mudivision one ndeipi bymo kana kuti one commando one commando yanga tone mamaplayers anga ane experience anga atopuhwa bva kurhinos ana jimimbevo anasanduka pakamiza vanga vatotamba ko ina andini vafana was game rara best game rangu because eh, friday yacho mukoma wangu anga ashaya second one ngoko ida ashaya saka atori panhamo but chairman weteam akatoya kumba akakumbira baba wangu ati ano eh, game ratiri kutamba iri ndo game rakakosha saka tiri kukumbirawo coach toya kubhora ratori kunhamo zvino atonda kubhora ndisati tunhu achiri mumba baba vakanditi ano enda endai kubhora ndikaenda kubhora eh, iye muridzi webaimo mudhara baimo cathbert dube akamboita chairman wezifo madays iwayo aiuya kumagames achona magames ese takatamba game iroro pa one commando e, yavaidecider isu taida win but e, commando tingoti vepa half time commando yakabva yagoesa one not kwasara 9 minutes to go yabva yagoesa futi commando two not yatorwa two not commando ndarabaimo kadvedu akabva kumateresi akaya pabench akantaurira akanditi amunin'ina ah, promotion yaramba because ainditi munin'ina nyaya kuti mutupo wedongo rimwe chete imbizi isamaita asvika kanditi ah, munin'ina promotion yaramba i but inini nekutemba hafanha vangu ndaivaziva kuti hafanha ndapabhora ndakamutaura ndikati hamukoma ah, promotion topromotwa tori win again munin'ina une shuwa apa torasa time kufamba kwasara 9 minutes ipapo tibhara petakarwa tunoti apa itimu yakatora tunotida drois toda win ndikataura kuti hamukoma tohwina game iri don't worry totarisa watch kudai so four minutes to go three minutes to go takarwa two not tangoti dzakosara three minutes refu rakabva ngoti papena kwairefu rainzi christopher manglo anga tori musoja itosenzera pa one command ipapo ndiakarefura game iroro abva ati papena pena vyarohwa nainzi godwin madziwa bhara wapeni yabva yagowa 21 kwasara 2 minutes kuti bhara ripere komando yangu richitanga nesenda vangoribvutirwa musenda seko imomo bhora vangobvutirwa musenda seko imomo raunda manenge 3 mapasses varatamba ku right wing yabva yangonzi cross elot matsika musoro tutu kwasara zve 1 minute nestopage time paipai vatsika futi senda komando ringa tsika kuti senda vari bvutirwa futi musana seko yemomo pakarohwa rimwe bara nampana jose chimombe ipapo zvekuti bhora iro richitoenda tata tomuground kucelebrate pana jose angoti achingobvuta bhora musenda seko angonzvenga munhu wari avharwa bara go bhora 3 2 richingoenda pasenda rava rapera but ahwina promotion ndarabaimo wakauya bhora rapera zvikanzi aa ah, munin'ina wandindofa mangwana handirambe bho zvawandiitira apa izvikaita ndisandazviona Eh, ipapo sticks mutizwa aikocha black rhinos time iyoyo vanga varipo vachiona game iroro bhora rapera so blastic avandeja vanzi ah, mfana wangu bhora tambwa netimu yako ere ndagomisa kuriona isu tiri kutamba ende highlanders chete ndo timu yakwanisa kuita izvozvo ndo timu yakwanisa kudzora bhora rapera zvavaita izvo haa ah, timu yako mfana inotamba zvoti blastic vatozorequesta game tikatozotamba nayo black rhinos tiri mutucheni tiri kudaro iyo iri muprimate atambira pa one command game tikata draw two two pa one command vakazouya kuchibuku stadium yanga romudwa ndetikaura wa 3 2 zveblastic vangu tavati haya mfana wangu une good team saka bvira ipapo ndovabva ngo ball link yangu na blastic kuti vazonditorowo ndichiita assistant coach wavo kujets 2007 saka game iroro game rekuti handirikanganwe ndo best game recareer yangu game iroro ya tiri kubva yamo ikoko ndofunga vakomana vaitamba nenyaya yemotivation because iuye mudhara bva yamo tiri mudivision two division one vaiuya every game saka vaigona kuti vakaona game rakaoma zvezvo taomerwa first half vaingopinda mudressing room so hamunenyina chii chanesa munenyina chii inga mari ndiri kuburisa vanhu chii chiri kunesa obva tonzwa kuti hamunenyina mukawina game iri mari yenyu itori mumbutu yatoo mari yakatotowedzera pape hapana yabva vadzokera zvisho vaine chinye totowina game ratona mari yataura se takutopiwa ipapo ende kubaimwa kwangu kanaka voti yanga iri shouldn't payka Tete kuzati ungohwina ipapo makuti ungopuhwa mari dzenyu papasina zvekuzoti Tuesday kana kuti chii yaizonziwo Tuesday ndeimwe yekuti vanazenge vatopa yaya eh, vaona game rakaoma kuti ah ngohwina game ndakuwedzera mari yakati magoals aya ndakuwedzera mari yakati vatopawo ndo mari yaizova Tuesday ende tiri division team umo e, team yatairwa na four inenge yatotamba takazomboti ndikunga mudhara francis zimunya mudhara zijembe vangova neteam yavaya nezimbabwe crackers yanga iri ndivision team umo ende ndovanga vari chairman futi veregion division 2 iziva vakatombofambisa rume yekuti ah, bhai mweri kutenga magame bozi afanira chairova zvotindirabha makatomboivatondati ah, munin'ina muri kunzi mutenga magame kaimi ndikati manzwanana anditi atanzwa na chairman ndivaritotaura kuti macomplain echichi ndandatoona mudara bhaimo ha ah, mukoma hazvinetse zvani chairman vano timu yavo iri mudivision 2 ticharama netimu yavo mozongobabvunza after game kuti tatenga game here ndarabha yamumabva vaseka ndichivabva yauya muchibuku kuzimbabwe gregasi takaenda pahalf time takairova 20 tiri division 2 tikanodzoka second half tikairova 14 bhora pena nangu kuti namdarabha yamo achienda mwana vabvunza chairman kuti matengesa game here vakaseka sachairman ndopavabva vasitaura pavakati haa zvishuwa timu yenyu yekutamba bhozi haa timu yacho yange yakasimba Ndotamba division 2 haungotori hutsinye wataitoita because yange yakasimbisa team iyoyo. ya team yandonyanya kutenda pacareer yangu icoaching idarren tax house darren t yanga yaitungamirwa nawislow graboski ndo kwandakatangira kukocha ko kumajuniors even makosi angu ekutanga ndo vaibhadhara ndichienda kumakosi ekutanga ndichishanda nanevagombera ndiye munhu akandikurudzira munyaya dzecoaching ndiye munhu aitondidzidzisa ichondiudza kuti no coaching inonzwa iso bhora rinonzwa iso kana bhora raoma unodai unodai so even team talk yepa half time yaya ndiye akatondiita kuti kwanise kuanalyza bhora pahalf time kwanisa kurida bhora ko ndiye aitondiudza kuti no bhora itambwa matarisa zvekuti nezvekuti then mapa half time wotanga kutarisa zvakati nezvakati bcause vanotaura uchicorrecta saka ndiye munhu andonyanya kutenda kuti ndiye munhu akandikurudzira mucoaching yangu e, pane time yatakambokocha ndichikocha majuniors then deft mandigora ari assistant coach wagraboski kufirst team time yatatakangokocha majuniors edarenti ndaingokocha bcause ndimunhu aida kudzidzira basa ndandisingapuwe mari ndisingaite sei but deft mandigora pane patakatamba game kurelton sports club chamane caps e, deft mandigora vakauya nagraboski vachivakaona bhoro ndovakari makocha efirst team vakauya vakaona game iroro under 14 yangu yandaikocha haitamba ivana nana paradza yenya dembera na shingi kaondera time ivana taura itumbare ana madhodha yei vaigona fana ivavo saka vakaona mandigora akaona akabvunza ah, munhu ari kukosha vafana vandiani abva auzoona gomera kuti hapane mufana wangu akadai akadai so ndoti mandigora ndikataura naye atonobvunza kuti unopiwa mari here kati anoena hanhu ndese handipiwe mari ndiri kungokosha chete jeff mandigora akazenge akuti iye bhozi yaisenza kucontext was time bhozi ndiyaikocha ndiyakara system kocha wagira bhozi saka mandigora anga kuti iye paanenge atambira pei yake kubasa uko atambira pay yake aibva abvisawo kana 20 dollars obva waya obva andipa but anofanira kuita good job achindipa mari saka ndiye munhu wandotenda edofanirandozati every month akatambira aitobvisa papay yake uya ondipa kuti afanira kuita basa zvese ndaikwanisa kuita ndaikocha pfana inform ndichiwacha ndisina kana senda ndowana kuti ndiri munhu anga anga aida kudzidza nesuwa ndakadzidzawo time iyoyo ndikazokochawo kusvikawo palevel yandaitarisirawo Eh, ndikakwanisa kubudawo manewspaper patv paradio zvinaa zvinhu zvandakakura ndiri mufana ndichingoti handozodaiwo ah, ndozodaiwo saka vanhu ivavo ndo vanhu ndokwanisa kutenda ndikakocha futi nemudhara ainzi golden denford ndakakocha naye majuniors edarent gombera ndiye aikocha bcause gombera time yake aikocha majuniors aitorova aitotei mashamu chai toaito aishamu ground vese analoid chitembo ananoven mapeza anakift muzadzi anarosibunjira vairohwa neshama zvekuti mukabvunza anotaura yarwa neshanga munoti chitengo changa atomborohwa akaramwa akaenda kumba but gombe raikuteera manje waramwa aito kuteera kumba ikoko kuna baba wako ndosvikotaura ndauya zvitora mukomana mukomana ndakamurova nenyaya yekuti yekuti yekuti loid akadzoka zvekuti asina kumuteera otherwise loid asiri paari nhasi loid akateerwa akadzoka akatamba bhora akatambira national team akatamba bhora kueurope iye zvari kocha is a successful coach kuburikidza naye gombe raiye ana vanhu vakawandisa vakaguruma even pakutamba nepacoaching pacho vakawandisa zvisingaiti saka ndiye munhu andotenda yeye pari zvinoita kuti ah, rest in peace mudhara gombe ya mateams andakakwanisa kupromotisa kubva mune imwe stage aine mumwe stage pane depson chemicals depson chemicals ndi ndakaitanga from scratch e, ndichiitanga naona chikoro semi yandakaitanga iyo ndakakwanisa kuipromotisa kubva mudivision two ichipinda mudivision one then ndoyakazopromotwa kupinda mupremier league yakukochwa nadodo yapinda eh, mupremier league ndoyakazenge yakunzi shooting stars to defson chemicals iyo team iyoyo ndi ndakaitanga from scratch yabva yangopinda mud one then yada fc yada fc ndakaitanga zvakare from scratch ndichiitanga nemaasha same year iyoyo 2016 eh, ndakabva ndakuipromotesa kupinda mudivision kupinda mupremier league same year from scratch then bymo bymo ndakaitora kubva division two that was 1998 ndikaipromotesa same year iyoyo ndakaitora kupinda mudivision one division 1 ndikazikwanisa kuipinza mupremier league 2004 2002 yakapinzwa mupremier league na nakuvusa muliro ini ndopandakazoenda bva ipapo ndaenda ku 2001 ndaenda ku devson chemicals ichibva yapinda mupremier then ndazodzokera kubva mu 2003 bva ndazoipromotesa 2004 ipinde mupremier league then yada fc timu rakapinza mupremier league sibhaimo neyada fc ndomatinhu akakwanisa kupromotesa achipinda mupremier league pamacoach eh, role model coach munomu is never gombera ndiye munhu akandiinspire kuti ndikoche because ainditora semwana wake saka ndiye wando ndiye wandoti ndiye coach akanyanya kundibatsira pakukocha kwangu iye then ndoita munomu futi eh, coach wandaifarira munomu eh, ndimosi chunga mosi chunga ndaimufarira ndimosi chunga anga asingasarudze timu kuti eh, timu iyi ine maplayers akaita sei kana ndiyakaita sei mosi chunga aitora timu even ikufaita relegation aipuhwa yosurviva saka i think munomu ndiye coach wandaifarira munomu neyeattitude yake character yake kuti anga asingasarudzi like mama coach pana mama coach anoti mabest coaches but anotaimira team aigona kuti team iyi ine maplayers akamira sei most funga anga asingasarudzi kana muchiri kurememba pane paakambotora acadia acadia ida kureregerwa isina kana vanhu vebhora akaenda akatora acadia ikaseva varelegation even dynamos eh, kidsnet yake yaya yange nevana vechikoro akakwanisa kumira nayo saka muno muzimbabwe i think ndiye coach wandofarira yeye Mostrom. Then toenda kunze kunze kunze vari kuoma coach kunze coach wanaifarira eh, se Alex Ferguson because ndaisapota Manchester plus akaratidzawo zvaakaita kusvika pakuzonda anzi se aita kuti bhora rinakidze. So I think ndo ma coach andofarira iwayo. maplayers andakakocha pane player asina nyasotamba zvekubudirira kusvika kure wandaitarisira kuti akwanisa kusvika kure ainzi madhodha madhodha sibindi bcause anga ine speed anga ine zvese ndaitarisira kuti mupani achatamba bhora kusvika kure but haana kuzosvika kure nezvinoburikidza zvinoitika mufamily bcause angoti paakapedzawo o level baba ake akabva oda kumuendesa kumusha iye abva azotiza abva aenda kusouth africa saka ndokuregera kwaakaita bhora mupani but otherwise ndofunga dai pasina izvozvo aikwanisa kutamba akasvika kure then kuenda shingi kaondera shingi kaondera akasvika kure because shingi shingi time yandaikocha majuniors ini edarent eh, e ndaigona kuti panye pakugumurana pakuscreenana pai pai eh, shingi eh, team yatatamba nayo vakaramba kana kuscreena kana vanhu three vachiti vaejarit ndava ndadedza shingi ari one kuendedza shingi ndingamudedza ari one even ndikamisa kumanda 13 ari one ivo chete vakaisa madhara three but shingi ari one kudala ingopedza navo ndaitoziva taipedza masports saka ndaitotarisira kuti shinga anosvika kure but pane player one yekuti izvozvi ndika about two three maplayers andofunga bos strike eliot matsika eliot matsika ndikanyatsofunga kuti haana kutamba bhora munational team zvinondirwadza because eliot aigona bhora eliot kubvira kumajuniors even chiko chabymo eliot aitisumudza especially tiri kubymo zvekuti munhu wataitarisira kuti aifanira kutotamba munational team ende munhu wataitarisira kuti aifanira kutogadzira zita but it's unfortunate kuti wo hameno mweya yemamisha mweya yemadzinza yazvinambotaura kuti mwari vanonga iziva kuti munhu achatamba kusvika apo achagumira kusvika apo but i think eliot matsika munhu aifana kutamba bhora kusvika kupi because eliot yanga ari talented zvinoda kukombea talent yazoa talent chacho handingoti pana vanenge mufananidze naye pari zvino izvi munhu aigona bhora eliot eh, poita anonzi mudiwa mususa atamba defensive linkman mudiwa mususa even nanhasi ndikamuona togarwa mara rimwe chete ndikamuona ndonzwa kurwadziwa nematambiro aita bhora nelevel yake yakatamba yake kusvika mupremier league yes but vanhu ndovarwadziwa even azimai ndo vandakavaudza kuti andiona mudiwa vandirwadziwa even iye chai ndakatombotaura naye mudiwa ndikati aziafanaa ah, ndikatasa time yandai kukocha iya ndoona nemaplayers andikuona ari kutamba bhora izvino so ndorwadziwa ndiye munhu ndaitarisira kuti aikwanisa kutamba zvekuti aikwanisa kuzikanwa nenyika yese but kuda kwamwari hatingamanikidzire izvini izvozvo mwari ndivanenge vachoziva kuti achatamba kusvikapo uye achararama kusvikapo ndezvamwari izvozvo asi zvedu yaini i think panyaya yejuju apa kuti kushanda kwa i think inyaya yemabeliefs chete kuti munhu zvaunobelievha ndo zvinokushandira zvakafanana wapa good example ipapa pamurimi ipapapa mukaudzwa ukapuwa mvura chache ukamwa mvura pamwe yamwe munhu akati mvura yawamwaiswa poison unasonzwa mudumbu mako munhu tangadata kakurwadza kuita se inyaya kuti wakutobhirivha roisirwa poison saka ndo mashandiro anongoitawo zvinhu zvezvi variko vanoshandisawo juju vanoti dzinoshanda poita vasingashandisawo juju bcause like inini eh, takambokotyowa mateams aiita zvekushandisa juju Eh, takakochawo aingohwina tikanokocha yadha yadha yanga isingabate juju yanga isingate sei yadha taingoti tichienda kugame taienda muholy ground tonamata muholy ground tokotorawo jecha remuholy ground iroro ndoro tongosvikawo tongomwayawo kana muground kana kumwaya mudressing room kuti tingofumurawo zvinhu zvakaiswa nawo mwana but matadza kuyadha ikoko takwanisa kungopromotwa one season taiwina handiti saka ina i think panyaya dzejuji inyaya yekuti munhu zvaari kungobelieve ndo zvinongomuitira bcause hmm. andingati hazviko kana kuti zviriko but munhu zvaanenge achibhilivha ndozvandoona ndozvinomitira bcause variko vasingazvishandisi but vari kuwina poita vari kuzvishandisa vachidyiwa ya pamaplayers andakakocha the most disciplined player anga ari mudiwa mususa ndiwa mususa anga ane discipline chero kamupopotera chokuita sei anga asikataura yangonyarara aingoti sori kochi e, ndo player ndoona kuti anga ine discipline kunyanya pamaplayers andakakocha ya pamaplayers andakakocha vandoti vainetsa makwaineka chindururani pyana paana ainzi kweza kimontola itamba senda kutiri mudivision two kubaimo ndi ainetsa iye because aizoda kana but udururani wakanga wasiro misikanzo seri ainetsa mubox mame kuti coach udedzira munhu kuti clear bora yanga atodribula mubox mama ari send off eh, zoti inini manje ivavo haura unenge wamudenga kuti hamfanha rikasi ndomudedzera bape aizoti bhora rapera akaonda kuti ako mdhara unongo chipanikeko mdhara bhora nendakaraviga mdhara ndosasi yake yaizvo ndati mdhara nendakaviga bhora haritoreke then poita magunje magunje ndemwanga ine kamwe kaustabon kaanga inako but but uh, but vakukocha zvakanga asinganetse but anga ndikanga stubborn game game because i still remember pane pandakanzomboti ibvei kubaimo ndandamboti ibvei kubaimo kwaini kwaenda enest mutano enest mutano apa azodzingo vandadzokera futi kubaimo saka ndakazomisa pasub rimwe game ndamisa pasub magunja oya ava namupinzi ari sub namupinzi ari sub ava asvika bai kwalaiza ava asista vatawina then bhora rapera but aitaura akajoka vanditi hamuona ah, blakuda iyi nyaya yekuita masabu ndiyo yakadzingirwa vamwe inyi zvoti kana kuita masabu fema kana kudzingwa kuno padai kutaura zvake achijoka bcause apana vandai ngofana navo but ndiye mumwe munhu wandaiona aida kutanga kanenge wastabon stabon ya maonero anoita pana messi naronaldo i think vese vangakwanisa kutamba bhora but indo zvese hangu ronaldo pamberi nenyaya yekuti ronaldo ronaldo game rikaoma eh, angakwanisa zvinotsvaga bhora because ari aggressive than lionel messi because lionel messi anozomirira kuti apaswe ka kuti azoita zvinhu but uyangu asazonyoritsvaga saka uyu manje anomirira kupasi kwazovharwa vanhu pasa vacho e, pane pasina and its like vange inini hangu sakocha i believe kuti tomboti vese vari two vari kuteam kwangu e, vese vari pabenchi takachikwa one zero ndenda kuti opta for ronaldo because ronaldo munhu ari aggressive and munhu ari aggressive vasatsvaga bhora but lionel messi anenge akumirira kuti apaswe saka ina i think ronaldo kwandiri ronaldo ari pamberi pana line wamesi timu yandosapota iripo like ndichikura ndiri mfana ndakakura ndichisapota caps united eh, time yanashekitaura ndoplayer ndainyaufarira sheki mentauro ndiwo team yandaisapota caps naye redio zvino ndaita kuti ah, sheki tauro akanzi akakwara ah, game iroro nandisingatonzwa mushe mushe ndo team yandaikwanisa kusapota but nekufamba kwenguvawo ndakapedzisira ndaakuzobudawo mairi like caps naye ndakazopedzisira ndisasapota pane game rakatamba nawo madays andaikocha baimo ravakatidya two one kunational sports stadium yanga iri cup castle cup haa ndaunyatsogutsikana nedefeat iyoyo ndakaona kunge e, refuri pane zvapaakatibatirira bcause gift muzadzi like go bhora yakuziwa nahachitambala equalizer yavo gift muzadzi anga atobata bhora akatorerwa bhora mumaoko but refuri akanongedzera kusenda akariwo saka ipapo unofunga nayo vanhu angonzwawo futi kutanga kuimaka kubudikidza negame iroo but kunze ndosapota manchester united ndotimu yandosapota kunze ya pamaplayers akatamba bhora ndoti mabest especially generation yakudhara ah, vanga vakawanda vaitamba bhora vanga vakawanda vaigona bhoraza midfielder ana joro shambo kenneth jerry stix mutizwa ana ashford chimutanda tikatarisa maplayers vatara kuakombeya negeneration varikutamba izvi nezvi haanozari zvakasiyana ndikawatasa pane lionel mtizwa paakambotamba kucaps apo ndapa kucaps akambonetsa akafana lionel mtizwa 2007 ndaikocha kujesi nababa wake na blastike Eh, pane time yekuti masapota zekips vakanga vakumuti sticks vachimuti stike stike but iye pane paakazoresponda akaudza kuti ano ah, mukanditi sticks ka memakundiremedza because handizokwanisa kuita zvaiitwa nababa wangu and is true aitaura chokwadi zvizvo kuti anga asingazozvikwanisa zvaitwa nababa wake but pari zvino izvo vageneration yavo havaripo vari kutambawo but kungoti woswera unfortunate kuti vakutambawo bhora nguva economy yanetsa chichi zvinhu zvakungonetsa netsa but varipo vakutamba tamba zvavo but ndichivakombeya vaive zvinye zvine vakudhara haa vakudhara ndova ndopasando koza kudhara ndoona kuti kudhara vaitamba bhora hmm. vaitamba bhora then pama players pabest team pamateams andakakocha ndakakocha mateams akawandisa but team yandoti best team yangu nanhasi yandoti chero ndikaifunga ndorwadziwa ibai more boys bai more kubva division 2 kusvika tapinda mupremier league yanga iri best team yanga iri afanira igona bhora ende bai more yanga iri family afanira changa kwakabatana hmm. bai more kwakusingatukanwe kana kuti kurovana waitoti even ukauya uri new player ukabva neunhu wabva nawo kana kuti team kwako wokutuka vanhu kana kuti unorova vanhu wato waitoda kutorohwa netimu yese bcause timu yese yaitokuudza kuti kuno kwako kuno kwako tomborohwa munhu kuno iwo totokurova wada kuita izvo kadaita zvadaita izvozvo like pane game ndisinomember na game ratakaenda tiri away kubaimoko itadzoka pana vamwe wadhako vana mwadoro pana ainzi lobe pana ainzi lobe akamboda kurova mainzi dani lobe anga ari new player autaura dhani yekuti handokurova haazongona timesi yako mujamu kuti ayo shamari tokurova kuno kuno kwakuitwa izvozvo saka baimo ndo best team pamateams andakakocha and mumwe ndichazokocha futi e, team like baimo bcause team iyo yange yakabatana yange iri like more like a family team iyo even maplayers acho nesu macoach taiwirirana zvisingaite My name is Joseph Chimo. I played for Darren T under 18 up to the senior team. Eh, my very eh, good coach was Kudama Sarawi. akandidzidza bhora kubvira ndichiri under 13 up to under 17 ndikatambira national team ndata captain wezimbabwe under 20 yekosafa yatakawina tinana kapini ana nkozo ana shingi ana kapwe ana nyasichazikana norokaseke saka ini I, I, i just respect coach kuda because kusvika ndiri level randakasvika ndiye akandidzidza bhora kubva nandichiri mudiki saka inini even kombera nagraboski tichigara kutown central base but graboski was, was, was a mentor kuteam yedu yedt but kuda masaraure kuti ndisvike level rao ndizoita captain wezimbabwe under 20 tiuna board metal ndakandisa mabasics efootball ndichiri mwana mudiki ndinoitwa martin chimombe ndakatambira majuniors edarim team tichikochwa navaitaiita coach kuda masarahure navanhu vanokuti asi kuti tisvike palevo yatakazosvika ndongoti ndakasumudzirwa namasarahure kubva ndichiri under 11 kusvikira tisvikire kuma under 17 patakazokwanisa kuzotambawo nema retired footballers vakaita sanana shingika ondera ana musalika jentara chikochwa navamasarawa asi level yatakazosvika takazokwanisa kuzotamba mupremier league matakazokwanisa kuzosiyawo bhora asi ndingoti pakeriya yangu zvangu sezvo ndisatamba hangu bhora vakanyanya ndisumudzira dai mwari vakapindira ndongoti amasarauri ndokochi vakatiita kuti tiende kumberi tapedza zva ndakatanga kuziva kochi kuda ndine tichitamba majuniors eh, for darent yanga chinonzi contextiles under 12 eh, vaiva uh, assistant vagombera vachitikocha vamajuniors nainzi coach golden ndikazoti nemakore wafamba ndikaita vakaiva kochi wangu ndiri kubaimo division 1 tikatomboenda kuchambechi kutora tikaenda pamusoro pelog tiri kubaimo ndina kochi kudai ndiri kipa ndiri kipa webaimo tikazobva kubaimo tikasangana coach kuda kuyada football club tisaka paikavambwa yada football club yakatanga iri yada gunners yobva yazobva muridzi wegunners vabuda yada yakuzvimirira iri yoga vacoach kuda vasara vari head coach by then inini ndanga ndasiya bhora ndakabva ndanga ndava team manager weyada fc ndikabva neteam yeyada fc yakafomwa 2016 tikatanga tiri mudivision 2 takatenga franchise yedivision 1 same year iyoyo but apromotwa coach kuda ari head coach wangu ari head coach kuyard fc and ri team manager uyard fc ndopatazorarama tiri mupremier league nacoach kuda first year yedu yepremier league tikatomboenda pamusoro pelog pafirst 10 to 15 games team ikazoraramawo tikazisevha reregation nekuko tichishanda tina coach kuda ah, ndikochi ukuti mhepo dzenyika dzinotenderera eh, chandoziva pana coach kuda akaita macoach vazhinji macoach akainspirwa naiye ndivane vamwe vanosanganisira even ana nesbert sarichera vaitombouya vachibvunza coach kuda kuti naiyo ndoita sei tindidai apa ndidai ha makochi akati wandei nekuti kana ivo vega vangona kutaura kuti kochi akaita kuti vazvidawo coaching vaite shungu akawanda vamwe vari kutokocha even premier league yedu nanhasi mazera anoita angu kochi kuda kusazo nezvimwe kumberi mhepo dzinozongoitikawo but one of the best coaches wekuti akanyatsopiwa futi mukana

kocha kocha matimu akawanda vakati kocha zvigare takutamba division one football tiri kuenzi davison chemicals ikapromotwa kuenda kudivision one ari yehead coach ikazotadza kupromotwa yafela kuma tati machi maplayoffs but coach kuda is a good coach vakakocha matims akawanda mamwe atoziva ana baimo ana sporting lions vakucha zvekare yada saka munhu vatorekomenda as a good coach vane character yekutora mata Uh, I want to say about football Chitungwiza. During the days of 1991, I was coached by one of the finest coaches in Junior Police and uh, it's the uh, Premier League.

ini ndonzi love joy nyamutumbu vaindiziva vaindiziva nekuti majuzi ndaive golkipe akatrenwa nakochikuda tiri kumajuniors edt muunit a muchitungwiza tiina naneva gombera but coach kuda vakatanga ite tender age ndofunga vanga vari kuma16 17 vanga vatoo coach anga atoo nemajuniors anorova bhora kana ana rhinos ana caps vaitozviziva vese ana lloyd vekumbokocha dynamos vaitoziva kuti kuchitunguza kuna kuda saka ndakabva mumaoko ake iye haana kuzomirawo zvebhora kadzimara akaenda kubaimo akaprometesa baimo apa kubaimo akaenda kusporting lions akagara ikoko akashanda namalume ari assistant coach ndo mamwe maziro anoita vachiziva azopedzisira kunyatsomuziva tichishanda nandai security kuyata vari coach wekuyata vakaitora kubva mudivision one ikapinda mupremier league vakagara mupremier league imomo varimo vachifaita marelegations nechii but haa ko chikuda maziro andovaita kutaura chokwadi vane talent vane chipo chakangozvarwa chiri mavari ende vanokwanisa kusimudza matimu ende vane chipo futi chekuscouta maplayers vane makore vari mazviri kubvira vari mudiki toti zviri muropa chiri muropa chiri mutsinga hachibvisike ndokochi vatoziva kuno kuchitungisa ane histiri hombe tatenda zvangu

chokwadi chaitoona coach kuda vandazoshuvirawo ndakuda kunoregedza bhora vatanga kushuvira udaenda kocha uzoita coach kuda nekugona kwavanoitawo pari zvino ndikukochawo ka team kekuchitongo chakati chitongo zvakati zviburikidza na coach kuda negona kwavanoita ndotenda coach kuda thank you tichitaura zvakochi kuda tiri kutaura zvakochi muhombe zvinotova isu zvotishamisa maformer junior players maformer junior players kuti kochi kuda havasi kukocha kana under 23 kana national team tichitarisa kwavakabva nemaplayers avakaguruma ukatarisa kuti maplayers aiendeswa nagrabos kueurope grabos kaitora maplayers kudt kochi kuda was the coach of those juniors maplayers anenge ambotaurwa mahombe vana shingi vanani vese they came, come through maoko acoach kuda grabos kozovasenda achivaendesa kwaanenge vachienda kunana poland vatevha coach kuda ndo vaitanga va scout at bad talent kuendesa kumurungu teams avakakocha muno muchitungwiza ese akava successful kanzi kakanganise kubva kubaimo def game yakambonetsa pamukombe wezifa cup yatamba nemasvingo united that game ended 33 if i'm not mistaken by then they were in division 2 playing against the division a premier league side mamwe mamaresults kuti vaipinda muground vari maunderdogs but through matactics acoach vaizonobudirira vakaenda ku ya daganas from division 2 to division 1 hapana pavairamba vari pa pa one stage zvavo zvaimuvha hazvongoti zvimwe zvinhu zvekuti junior football muno mamusina vanhu vekuti kuri kuti zvinhu zvezviwanika sponsorship ichiwanika vafanange vari munezvebhora izvi ndoona timu yedu tichienda kuworld cup kutendo gold cup vanhu vanofanira kuva vari active mune zvebhora bcause ndo vanhu vanoziva kunature talent mamakoches aripo dai by then zvine zvivaa kumberi vachiwana pekudzidzira zvinhu bcause tongotiwo vana koch kuda vaidzidza kubva kuna nagrabosk someone who was from europe ezvine zvi vanga vane experience yakakwana yekuziva kuti bhora rinohwinwa so kana vasvika pasteji iyi munodai eh, tinogara kuunit eu eh, tiri kutaurira maererano nenhau yakochikuda kochikuda vakati ndaivazivo inini nekukocha majuniors ndakazokwanisa kukochwawo nawo kune imwe timu yataitambira kuairport yainzi ags 2009 tikakwanisa kunopedza season tiri panumber two tobva tazoendeswa kumaplayoffs

nekuita maset piece kuita sei isusu kazhinji pataitotamba navo taigona kutonopedza training tichiri kutoida nenyaya yekuti zvinhu zvavaitiitii saka zvaitidzidzisa kana tichiti tine game kana kuti weekend chaiyo chaiyo vaitotaura kana kune mudzimai wavo kutoti maisimba fanokwereta ihuku panext door tichibva kubasa touya tichisikobhadhara for sure taienda kubhora tonotamba soshuwa tobva tadya vanhu tichitodzoka vachitobva vanobhadhara mari dziya dziya kana nesu tese tanga takutoziva kuti aiwa every weekend kungonotora mari chete tichisiya tabhenga imwe but hako chinene ndongoti nanhasi chero vakanzi vaenda kupi ka ndinoshuvira kuti ndinge ndiinavo padhuze